Deborah u Jonathan mit-tim ta' Xarabank ikomplu jduru aktar djar Maltin. Immorru fid-dar ta' Ġina u John ħazzabban. Bonġu! Bonġu! Il-lallu xant komaw! Ġina u John Ilhom li bdew iżejnu minn Ottubru. Il-forsi għax għandek ħafna affarijiet, nizzel il-kaxxi tippreparhom. U bir-raġun jibdew minn Ottubru, araw naqra kemm hawn dekorazzjonijiet. Is-soqfa, it-taraġ, il-ħitan, il-kċina, Morna l-Kanada fi żmien il-Christmas għand oħti u ma siġra kellha l-ismijiet hekk u jienet tilha daw x'inhu ma qed lex hawnhekk hawn l-eżanza qed li nagħmluhom il-familja. Allura kollha qegħdin hemmhekk bl-ismijiet tara. Din is-siġra tal-miliet Tisfen u tkanta. U hawn anka l-Father Christmas qed jitħajjar jisfen. U min jitla mal-amara, min jiexel ix-xema. Dan il-Father Christmas għamluh ġon u ġina fl-imkien. Zidnilu waħda s-sena zidnilu waħda miegħu, għal ma jiddaqx waħdu. Daklu bil-wajer un bil-fond ġo fih. Niskopru li ġon u ġina tarsu propju fjum il-miliet. Tgħarrasna fil-Milied u żżewwiġna fl-ewwel tas-sena, mhux tal-istess sena, erba' snin wara imma fl-ewwel tas-sena. Mill-imħabba ta' John u Gina għad-dar ta' Frans Busuttil f'Ħar Tarxien. Hello! All right? All right, grazzi. Fid-dar ta' Frans hawn mill-inqas tmien prasepji differenti. Dan huwa Magħmul bil-filter tas-sigaretti. Dan kien l-ewwel bambin li qatt qala Franz. Tiegħi żgur dax dan hemm meta kont immur il-mużew. Bajt nerfu qed nużżu dal-bambin. Il-ġvilu għandek minn minn kelli seba' snin. Dan il-presepju Franz għamlu mit-tappiet tas-sufra. Dan mit-skub tas-siġar. u dan il-presepju minn kalendarju użat. Dan presepju ġo monitor ta' kompjuter. Sibtu barra u ġbart wedda dnub jgħad barra u asħaq sawa. Un bata daqmet presepju. U dan ġo frejn. Qabel ma li tilqu, Franz jera kultawna praspura li ġratlu. Praspura u kultant kont il-rabja tal kelli t-tifel U kellu tank minn daw tal-gwerra qabel jisparaw l-lesktu. Jisparaw bit-tank u sibnu infarkin kollha. Mbagħad eh, xi tittamel u. Mill-praspar ta' Franz għat-tiżjin ta' John Coleiro f'Ħaż-Żabbar. Nibdew induru d-dekorazzjonijiet. Araw din is-siġra tal-miliet kemm hi oriġinali. U kemm hawn affarijiet idoqqu u jiċċaqalqu hawn. Qed tinnutaw li hawn il-bubbles niżlin. Iva John għandu magna apposta li tagħmel il-bubbles fid-dar. Bżiżaq tas-sapu. U hemm apparat li jibqa' nieżel. Għamlu r-raġel iġifieri. Għamlu r-raġel tiegħi. Dawn it-tapestries ħadmithom kollha l-mara ta' John. Imma l-aktar ħaġa l-qalb il-familja Kolejro Huwa dan il-presepju mekkanizzat li għamel John stess. meta tiltaqa' ma' xi ħaġa, pereżempju xi ġugarell li tista' xtek ma tarmi xejn tipprova tużhom ukoll. Iva, ġeli kollhom xi gerijiet li niġib bżonnhom. U f'dan il-prasepju anka jisbaħ u jidlam. Ara dalam bħalissa naraw il-qamar u l-istilel u ġvera. Qed ngħid nippreferi nonfoq għal presepju milli biex nikol. Immorru ħalaxa fid-dar ta' Peter Paul Brinkat.

Il-favorit ta' Peter Paul huwa dan id-daqsxejn ta' presepju. Do kien turi xi ħadd mit-tfal ta' ħuti ma nufx min minnhom, wieħed għal qalbi dal-presepju hekk żgħir. U qabel nitilqu, Luċija, omm Peter Paul, tirrakuntalna praspura ħelwa. Jiena, jiena, jien dejjem nagħmel xi paspura, eh, darba rbitt, darba rbiżtilhom ta' Father Christmas hawnhekk, Kenna mejda hawnhekk konna qegħdin nieklu u biex nikkumedja tajjart il-mejda u tajjart il-platti b'kollu. Mit-tiżjin ta' Peter Paul għal presepju mekkanizzat fil-gallarija ta' Charles Kassar. Edin ħalluqa u mitriq qed naraw il-presepju mekkanizzat li għamel Charles Kassar fuq il-bejt. Dan il-presepju kollox jitċaqlaq.